Ну, тепӗр чи-чи-чи ӗнтӗ вӑл, тепӗр ыйту вӑл хальхи паянхи кун кунра шкулта вӗренекен ачасемшӗн тата ҫамрӑксемшӗн паянхи Константин Васильевич Иванов фон Нарспи поэми тӑрӑх лартнӑ опера. На, эсир апла пулсан опера рок опера рок операн апла пулсассӑн со авторе мӗнле майлӑ мӗнлерех шухӑшсем илсе ҫитересшӗн пултӑресӑр паянхи кунхи ҫамрӑксем патне. Пӗр интервьюсенче нумай калаҫнӑ ӗнтӗ ун пирки. Ну чи интереслӗ интервьюсем каламанни. Интервьюсенче пирӗн Казаковпа нумай интервью патӑмӑр ун чухне пирӗн пиар компани те ҫӗнӗ ҫан пекки чухне министр Володин чӑваш питӗ хушнипе пиар компани анлӑ пулчӗ ӗнтӗ. Питӗ калаҫма юратмасть пулсан та ҫын умӗнче ун чухне ман тухма тиврен те ҫапах та тенӗ пек ӗнтӗ тӗп идеологи пулнӑ ман ҫав япалан. Мӗнле ҫырасси ҫуралчӗ мӗнрен ӗнтӗ вӑл? Ну кашни ҫамрӑк ӑру вӑл. Кашни вун пилӗк ҫирӗм ҫулта темелле этем ытларах та вӑл кашни япалана ну хӑйӗнле хаклас килет ун. Вӑл хӑйӗнле курать вӑл. Ҫав ашшӗсемпе ачисен проблемисем те ҫаланах пур ӗнтӗ вӑл. Вӑт ман хамӑн ывӑл ачам атав эсӗпӗр тӗрле каласна тӗрлӗрен куратпӑр, тӗрлӗрен хаклатпӑр. Вӑл ӗнтӗ мӗнле каласан йышӑнма йывӑр пулин те ман ӗнтӗ Йышӑнас пулать ӗнтӗ те мӗнле калас эпир хамӑр та ӗнтӗ ҫын пек юратнӑ малтанхисен хамӑр аттесенте пӗр мӗнесене аркатмашкӑн ҫамрӑк чух ӗнтӗ вӑл унсӑрӑн аталану пулаймасть те ӗнтӗ вӑл тенӗ пек ҫав аталану никӗсӗ ӗнтӗ вӑл тес пулать ӗнтӗ мӗнле каламалла Нарспи поэма ӗнтӗ вӑл ҫавӑн пек поэма унта кашни ӑру ӑна хӑйне май курать теп ҫав Нарспи сӑнарне те унта Ытти пурнӑҫа та, ӑна пирӗн архаикӑллӑ темле, ҫав вӑхӑтри япалан темле этнографи летчерки мар вӗт-ха вӑл. Вӑл ӗнтӗ чӑваш пурнӑҫӗн ҫав мӗнӗсене кӑтартнӑ. Тӗп, ну чӑваш кӑна мар ӗнтӗ, вообще пурнӑҫ ӗнтӗ эпӗр ӗнтӗ, вӑл хуть те хӑш халӑхӑн ӗнтӗ вӑл, Ромео и Джульетта та ҫавах ӗнтӗ вӑл, ытти мӗн ӗнтӗ, Лейл Меджнун теҫҫӗ вӑн мӗнсем ӗнтӗ, диссертацисем ҫыраҫҫӗ пулмалла пирӗн ученӑйсем танлаштарса. Вӑл ӗнтӗ мӗнле калас, хуть те хӑш халӑхӑн та вӑл ҫав япала пур. Эпир ӗнтӗ ӑна шухӑшӗ мӗнле ҫуралчӗ, ӳтерӗкӗсенче каланӑ тепӗр хут калас пулсассӑн, эпир Пин те тӑхӑр ҫӗр сакӑр вун тӑххӑрмӗш ҫултаччӗ пулас ӗнтӗ Николай Казаковпа. Кайрӑмӑр мӗне ӗнтӗ. Самар облаҫне курас килчӗ питӗ. Самар облаҫне курас килнипе Чӑваш академи драма театрӗпе ерсе ӗнтӗ ыйтрӑмӑр та пире илсе карчӗҫ вӗсем автобуссемпе гастроле тухса карчӗҫ. Шӑпах Нарспи спектакль бывает ҫӳретчӗҫ вӗсем. Тата темле спектакль пурччӗ пулас.

Казаков маларах кайрӗ пӗр-ик мӗн таҫта темиҫе кунтан ӗнтӗ эп юлтӑм ӗнтӗ. Вот ҫавӑнта курса ҫӳренӗ чухне пирӗн Казаковпа идея ну, шухӑш ҫуралчӗ ӗнтӗ. Ҫӳрепӗр тетӗмскер килӗшмест пире. Эпир куратпӑр ҫамрӑксем мӗнле йышӑннине. Вот ҫамрӑксем Самарти чӑваш ҫамрӑкӗсем ну, вӑтам ӑру ну, темскер темле ытлар ну, кивелле темле нарспи янрать. Вот килӗшмест, курӑнать темле. Интереслӗ, анчах та урӑхла темле йышлӑ ҫав япала. Ун чухне эпир Казаковпа шӑпах ҫав чӑваш эстрадине ҫӗклессипе питӗ нумай ӗҫленчӗ ӗнтӗ ҫав. Сакӑр вуннӑмӗш ҫулсен вӗҫӗнче сакӑр вун пиллӗкмӗш ҫулта пуҫларӑмӑр пулмалла. Ун чухне темле ситуациччӗ. Пӗтӗм конкурссем, сӑмахран, художественнӑй самодеятельность, темскерсем каян, ниҫта та чӑваш юрри илтме ҫук. Шкулта ачасем тухаҫҫӗ вырӑс юррисемпе, чӑваш шкулӗсенчи чӑваш ачисем. Казаков Петер тӗлне причевленный консерватори пӗтернӗ, мӗнле чӑваш юррисем ҫук? Ма ҫук? Ну, паян Ситуаци паҫӑрхла. Паян Ҫтапӑра ӗнтӗ чӑваш кӗпи, чӑваш юрри ӗнтӗ, тен, ытлашши те паянхи кун. А ун чухне ситуаци пачӗ ӗнтӗ, вара ҫав эстрадӑна эпир шутласа ӗнтӗ ҫавӑн пек кӑна каймасть чӑваш эстрадине аталантарас пулать тесе тӗрлевлатрӑмӑр та ӗнтӗ ҫавӑн пек мӗн турӑмӑр ӗнтӗ тӗрлӗ альбом. Юрӑсем, ну, чи лайӑх япала терӗмӗр ӗнтӗ унта мӗн лайӑх тӗслӗх кирлӗ. лайӑх юрӑсем кӑлармалла та ҫынсем хӑйсен юрлас килсе кайтар тесен хӑйсен ҫавӑнтас килтӗр. Ну, ман шутпа ҫав пирӗн эксперимент утӑм ӑнӑҫлӑ пулчӗ тесе шутлатӑп эп ӑна. Ҫавӑн хыҫҫӑн чӑваш эстради аталанса кайрӗ, питӗ нумай эстрадӑна ҫынсем киле пуҫларӗҫ ӗнтӗ. Вара ӗнтӗ питӗ, ман шутпа, ҫав утӑм ӑнӑҫлӑ пулчӗ эстрада. Ҫавӑнтанпа вӑл, ну, профессиллӗ шая теме йывӑр паллах ӗнтӗ пирӗн. Профессиллӗ шайра тесен вӑл ҫав укҫапа пурӑнакан ҫынсем. Пирӗн вӑл эстрада укҫипех пурӑнма йывӑр тесе шутлатӑп эп ӗнтӗ. питӗ мӗн анчах та ҫапах та чӑваш аталанӑвне те ӗнтӗ пире лайӑх ну пулӑшрӗ тесе шутлатӑп. Ну паллах ӗнтӗ пач хирӗҫле хаклакансем те пур, чӑваш эстрады темскерсем чӑваш халӑхне пӗтерет текенсем те пур ӗнтӗ те пур ӗнтӗ пире те Казаков пачин пек пӗтерекен пӗтерекенсем текенсем те пур ӗнтӗ ну унта ӗнтӗ мӗнле калас кашни хӑй суйласа илет вара ҫавӑн чухне эпир ӑнланса илтӗмӗр ҫак нарспи урӑхла кирлӗ вара ӗнтӗ ҫавӑн чухне шутла пуҫларӑмӑр ҫыра пуҫларӑмӑр пӑртак ӗнтӗ ну Нумай тӑсӑлчӗ ӗҫе ӗнтӗ унта. Ну, мӗнле тӑсӑлчӗ? Эпир кашни ларса ҫырман ӗнтӗ. Май пур чух ӗҫленӗ, тем тунӑ. Пӗр ҫав тӑхӑр кунчиччӗ, тӑхӑр кун саккӑрмӗш ҫулсенче пирӗн хатӗрччӗ ӗнтӗ тӗпрен илсен. Йӑлтах ӗнтӗ ун чухне лартма пулатчӗ ун чухне. Анчах та Казаков ӗнтӗ вӑл ӗнтӗ композитор пулнӑ май кӑна опера театрне памалли ҫук терӗ. Мӗншӗн тесен парсассӑн сборлавра япала лартасса хураҫҫӗ, вӑл никама та интереслӗ пулмасть терӗ ӗнтӗ. Ну, кайран ӗнтӗ вӑл хӑй филармонире директор пулса ӗҫле пуҫларӗ ӗнтӗ. Вара хӑй директорӗ пулнӑ чух ӗнтӗ хӑй мӗнле калас аллипе темелле хӑй тӗрӗслесе кашни утӑмне тин ҫавӑн пек япала лартма май килчӗ тесе шутлатӑп эпӗ ӑна. Унта мӗн каласшӑн пулнӑ, унта ӗнтӗ интервьюсенче пӗр нумай каланӑ, унта ӗнтӗ ҫав тӗп проблеми пӗр нарспине куртӑмӑр, вӑл пирӗн шухӑшкӑна та мар, ӗнтӗ пирӗн литературоведсен вот сӑмахран Хлебниковӑна, Юрий Михаил Тертеевӑна, унчченех палӑртнӑ кӗнекесенче кайран вуларӑм та ӗнтӗ, вӑл ӗнтӗ Паянхи кун мӗн питӗ актуаллӑ? Пӗринчен традицисене пирӗн йӑла-йӗрке. Пӗринчен паллах питӗ кирлӗ япала йӑла-йӗрке вӑл. Йӑла-йӗрке вӑл хӑйне май саккун ӗнтӗ ҫынсене усал ӗҫ тӑвасран тытса тӑракан закон тейӗпӗр. Хут ҫине ҫырман закон пӗринчен ӗнтӗ вӑл. Анчах та тепринчен ҫыннӑн ирӗклӗхӗ, ҫыннӑн ирӗклӗ пулас килет яланах. Ҫыннӑн яланах ирӗклӗ, ҫынна мӗн чухлӗ пусахланӑ, ун ҫавӑн чухлӗ ирӗклӗ пулас килет ӗнтӗ. Вот ҫав Нарспире шӑпах ӗнтӗ пӗринчен ашшӗ-амӑшӗн йӑла-йӗркене тытса пырас килнипе Ҫамрӑк хӗрӗн ӗнтӗ юратӑвӗпе ҫав ирӗклӗ пулас килни хӑйӗн чун ыйтнипе, ну хӑйӗн чун ыйтнипе пурӑнас килни ӗнтӗ ӑнташпа ҫав хирӗҫӳлӗх ӗнтӗ шел пулин те вӑл ӗнтӗ Нарспи пӳлӗмӗпе, Сӗтнер пӳлӗмӗпе татӑлать ӗнтӗ, ну пурин пӳлӗмӗпе те ӗнтӗ ӗнтӗ унта факт тӳррипе каласассӑн ӗнтӗ унта никам та пӗртелеллӗ ҫын та юлмасть унта тенӗ пек ӗнтӗ ҫав япала. Эпир ӗнтӗ шӑп ҫав мӗнле кӑларас терӗмӗр. Пире унта этнографи, хӑш ялта пулса иртнӗ, ун чухне мӗнле кӗпе тӑхӑнса ҫӳренӗ, пире упач интереслӗ пулман. Пире интереслӗ пулнӑ вот ҫав ситуацине лексе те, ну, мӗнле вот ҫавӑн пек пурнӑҫ мӗнле калас. Ну, кам курнӑ, ӑна пӗлет пулин те, кам вӑл мюзикла курнӑ, унта питӗ нумай шӑхрарҫ малтан шутларӗҫ пирӗн ӑшсене, сӑмахран, пӑсӑк хӗрпе кӑтартасшӑн. Халскин хӗр пек ирӗклӗ пирӗн хӗр пулать тесе ӗнтӗ. Ҫавӑн пек мӗнсем пурччӗ ӗнтӗ ҫынсем. Пурччӗ ӗнтӗ нумайӑшне сӑмахран паллакансене те каланӑ Нарспи курма пыратнӑ тесе нумай пӗлеш драма театрӗнче курнӑ ман курса ун чухнехи сӑнарсене пӑсас килмест текенсем пурччӗ ӗнтӗ ҫавӑн пеккисем. Питӗ ҫак япаласем пурччӗ ӗнтӗ. Анчах та ҫынсем кайран кайса курнӑ хыҫҫӑн нумайӑшӗ каларӗҫ кайса куртӑмӑр, ахаль хӑранӑ иккен, ҫав малтанхи Нарспине ним чуль те пӑсман, ҫав япалах иккен тесе мӗн терӗҫ, эп шутлатӑп, ним те пӑсман тесе. Хотя текстне эпир фактически тата ҫӗнӗрен ҫырнӑ пӗр текстӑн та. Эпир Константин Ивановӑн поэми мар ӗнтӗ, вӑл унӑн поэминчи сюжечӗ, фабула илтӗх ҫавах ӗнтӗ. Анчах та вырӑнсем улӑштар каласас, текст, ну, унӑн сӑмахӗсем те пур, анчах сӑмаххисене ҫӗнӗрен ҫырнӑ. Мӗншӗн тесен мӗншӗн ҫырнӑ? Ун пирки Святотатство тесе интервью паракансем те пулчӗҫ пирӗн мюзикалта тухсассӑн. Поэтсем питӗ ӑнтӑ хӑш-пӗр халӑх поэчӗсем каларӗҫ ӗнтӗ, Святотатствӑн пек тӗкӗнме юрамасть тесе. Паллӑ чӗлхеҫсем те ун пек хыпарсен, хыпар хаҫатсенче паян кунчченех ҫыркалаҫҫӗ. Композиторне те айӑплаҫҫӗ, темскер Итали музыки кунта чӑваш музыки мар тесе, ну, тӗрлӗрен ӗнтӗ. Художникне айӑплаҫҫӗ ун пекки. Вӗсем тӑхӑнса ҫӳремен ун чухне тесе, ну, вӑл кашни мӗн ӗнтӗ, кашни мӗне, ну, вӑл мӗне кӑтартать, вӑл ҫак куракансене питӗ пырса тивнӗ тахӑш енчен. Ун пек калаҫҫӗ пулсан ӗнтӗ мӗншӗн тесен. Пырса тивнӗ пулсассӑн мӗнле калас? Эппин, эпир хамӑр тӗллеве пурнӑҫланӑ тесе шутлатӑп ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен ҫын чӗри пӑлханнӑ, темскер ӑна килӗшни-килӗшмине ул шутлама пуҫланӑ. Унӑн чӗрине вӑратнӑ эпир ӗнтӗ тесе шутлап ӗнтӗ. Нарспие каялла тепӗр хут ҫав унӑн актуаллӑхне эпир кӑтартнӑ ӗнтӗ. Ман шутпа вӑл ну, унсӑр пуҫне ӗнтӗ ӑна Днепр Петрович Хусанкайтер сказал, вӑл критиксене хирӗҫ вӑл кашни искусствӑн хӑйӗн чӗлхи пур. Кинон ун хӑйӗн чӗлхи, кино чӗлхе, кино языкки ҫинче. Музыкӑн ун хӑйӗн чӗлхи ӗнтӗ. Оперӑн ун хӑйӗн чӗлхи ун, вӑл мӗн сӑмахран, Борис Годунов та пур. Поэм мӗнле камӑн трагеди пур Пушкинӑн Борис Годунов пур опера. Унта Пушкинӑн пӗтӗм трагедийӗ мар вӑл тенӗ пек илемӗнсем. Унта либретто ҫыраҫҫӗ на валли. Либретто вӑл хӑйӗн чӗлхи, музыка валли ятарласа ҫырнӑ чӗлхе ӗнтӗ унта. Сӑмахран, Илемир курапӑр киносем классикаллӑ произведени тӑрӑх ӗнтӗ. Сӑмахран, пӗр-пӗр роман тейӗпӗр, ун тӑрӑх кино ӳкереҫҫӗ. Киноран та урӑх чӗлхе. Унта пӗтӗм романа кӗртес тесессӗн те кӗртейместӗн. Кама кирлӗ роман, вулӑр роман тес пулать ӗнтӗ. Война имештен кӗртен Толстойӑн Лев Толстойӑн кашни сӑмахне кинона кӗртейместӗн, опера ҫырас пулсассӑн та кашни сӑмахне оперӑна кӗртейместӗн, вӑл урӑхла чӗлхе, урӑхла искусство ӗнтӗ вӑл тес пулать. Ҫавӑнпа та мӗн каланӑ ӗнтӗ унти критиксене? Ну, ачасене ӗнтӗ мӗнле калас? Ну, ӑнланма сӗнес килет кашни, ну, мюзикан Нарспие шутлап кашни чӑваш ачине курмалла тесен шутлап ҫак мюзикла. Паян кунччен те вӑл ну, сайра пулать ӗнтӗ, анчах та зал яланах тулли унта. Зал яланах тулли, хулари ҫамрӑксем те яланах тулли унта, чӑн пек чӑвашла пӗлеҫҫӗ, пӗлмеҫҫӗ. Тата яланах питӗ вот зал унта темле, мӗн, ну, мӗнле каламалла темле. Вот, тем, ну, мӗнле каламалла-ха темле, чӗресем вот пӑлханса тухаҫҫӗ унта. Хӗрарӑмсем макӑраҫҫӗ унта тенӗ пек ӗнтӗ, ну, арҫынсем макӑрамаҫ паллах ӗнтӗ, анчах та арҫынсем те пурнӑҫ Кашланса тухаҫҫӗ пурте зала калакансем. Вӑл ҫавӑн пек япала ӗнтӗ, вӑл мӗнле калас, эпир хамӑр пур задачӑна пурнӑҫланӑ тесе шутлатӑп Казаковпа ӗнтӗ ҫав япалара.